Ġunju għadda wkoll u dan ifisser li nofs l-2015 għaddiet. Jekk tixtiequ taraw x'ġara f'dawn is-sitt xhur tistgħu faċilment tidħlu fil-Facebook page tagħna xahar f'minuti u taraw xahar b'xahar l-aħbarijiet li ġraw. Iżda f'Ġunju ġraw ħafna iktar affarijiet. Baqgħet għaddejja l-kwistjoni ta' l-Università li trid tinbena f'Zon Ore Point. Kellna żewġ protesti dan ix-xahar, l-ewwel waħda kienet waħda partiġġana organizzata mill-Partit Nazzjonalista, kien hemm roqgħa żgħira li ltaqgħu ġewwa Zon Ore Point u mbagħad f'nofs ix-xahar kellna dimostrazzjoni, kellna protesta kbira ġewwa l-Belt fejn attendew ħafna eluf ta' nies. Eluf ta' ċittadini li marru jsemmgħu leħinhom kontra dan il-proġett. Bażikament madwar 30 NGO ingħaqdu flimkien biex isemmgħu leħinhom kontra din il-ħniżrija li l-Gvern qed jipproponi ġewwa din l-erja li hija ODZ. Bħala Viċi Sindku ta' Wied il-Għajn ngħidilkom grazzi, grazzi, grazzi talli qed tgħinuna insalvaw il-pulmun ta' Wied il-Għajn. Grazzi! Illum m'hawnx Nazzjonalisti, m'hawnx Laburisti, m'hawnx Alternattiva hawnhekk quddiem il-Qorti llum hawn Maltin, Maltin li indunaw li l-ambjent huwa tagħhom! Inkomplu fuq il-ħniżrijiet f'Hay Wharf fejn hemm stazzjonata parti mill-armata telgħu żewġ blokki ta' siment li assikurawna li did-darba is-siment huwa ta' kwalità kwalità tajba. William Mangion jerġa' jissemma fl-aħbarijiet, id-diska ta' William Mangion This Time issa se nbiddlulha isimha u se ntuha isem ta' The Second Time għax William Mangion reġa' ingħata kuntratt ieħor issa mhux biss jsib il-garaxxijiet imma biex isib kunċerti għall-bands lokali. Birżebbuġa, Birżebbuġa ukoll kien fl-aħbarijiet dan ix-xahar peress li xi żejt min-naħa tal-Freeport il-Likja hu ħareġ iħammeġ il-famuża Pretty Bay li kulħadd f'dawn il-ġranet tas-sajf ikun qed jgħum ġewwa Pretty Bay. Mill-awtoritajiet mill-ewwel indunaw u ż-żejt tnaddaf iżda din il-Pretty Bay ma kinitx daqshekk pretty għal madwar ġimgħa fejn issa nistgħu ngħidu li kollox reġa' lura għan-normal. Fuq xena internazzjonali kellna xi attakki, attakki l-ewwel wieħed fit-Tuneżija fejn bniedem ġo resort beda jispara bl-addoċċ u mietu wkoll xi nies u attakki simili wkoll ġewwa Franza. Dan ix-xahar mietu tliet persuni importanti, il-bniedem li vvinta il-Playmobil, l-attur prinċipali li ħa sehem f'Oliver Twist fil-parti ta' Fagin u attur ieħor famuż Christopher Lee dawn it-tlieta mietu f'dan ix-xahar. Aħbar internazzjonali, Stroke Maltija hija l-immigrazzjoni irregolari li kien hemm summit kbir ġewwa l-Unjoni Ewropea fejn iridu jaqblu kif kif se se tinqasam dan dan dawn l-ammonti kbar li qed jidħlu ta' immigranti irregolari. Jekk Kristu qam wara tlett ijiem, f'dal-pajjiż persuna għaddiet bord di dawt wara erbat ijiem. Kellna każ Trump f'dan ix-xahar fejn kien involut ukoll il-Kumissarju tal-Pulizija fejn kien hemm persuna li għaddiet bord di dawt fi żmien erbat ijiem. Ovvjament fuq dan il-każ nibqgħu nisimgħu aktar fix-xhur li ġejjin. Jekk dawk li ħerġin mis-sixth form jew mill-università qed jibżgħu li mhux se jsibu xogħol, f'dan ix-xahar ukoll il-Ministeru mmexxi minn Chris Cardona impjega ġuvni ta' tmintax-il sena. Hu ma ġiex impjegat bħala skrivan iżda bħala direttur ta' kumpanija ġdida. Anke fuq dan il-każ se nibqgħu nisimgħu żgur fix-xhur li ġejjin. Fakkarna l-Jum Dinji tal-Yoga, kemm lokali kif ukoll internazzjonali, il-yoga li ġġagħlek tistrieħ minn barra kif ukoll minn ġewwa. F'sports, sports kellna ħafna u ħafna riżultati tajbin, kellna xalata ta' sports, bdejna x-xahar biċ-Champions League fejn din is-sena intrebħet mit-tim ta' Barċellona, Fil-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar ġibna Malta bħala Malta ġibna riżultati tajbin ħafna. It-tim tal-handball ukoll ġab xi riżultati tajbin, wasal ukoll fil-kwarti tal-finali u t-tim nazzjonali Malti tal-futbol kellu xi logħob tal-kwalifikazzjoni fejn logħba minnhom il-plejer Effiong għamel gowl li aħna insejħulu tal-istampi li anke internazzjonalment ġie imqabbel mal-gowls ta' Ronaldo kif ukoll ma' Messi. L-annimal ta' dan ix-xahar L-annimal ta' dan ix-xahar huwa l-ħanżir. Kien hemm aċċident fejn inqaleb trakk mimli ħnieżer mhux lokali imma internazzjonali u il-Pulizija kellhom jaqlgħu minn dan it-trakk ħanżir ħanżir ovvjament mhux kull ħanżir irnexxielu jsalva. Minflok l-oġġett tax-xagħar illum se nurukom l-istampa tax-xagħar. L-istampa tax-xagħar hija din din l-istampa li tikkaratterizza dan ix-xahar għax inqalgħu ħafna affarijiet u ħafna intoppi fejn jidħol fix-xena il-Prim Ministru. Iżda kulħadd jaf li dawn jiġru kull kull leġiżlazzjoni imma dax-xahar kien xahar partikolari. L-aħħar messaġġ, jekk inti biħsiebek tixtri xi proprjetà, nissuġġerulek, u taf li mhi l-proprjetà, nissuġġerulek li tikkuntattjana through Facebook jew inkella tkellimna u aħna niġu biex immorru nixtru dik il-proprjetà. Aħna nixtru dik il-proprjetà, ġimgħa wara nċemplulek u nbigħulek l-istess proprjetà b'xi tliet miljuni, erba' miljuni iktar mill-prezz li kont se tħallas inti. Din hija s-sistema ġdida li qed tintuża bħalissa fix-xiri u l-bejgħ tal-proprjetà, is-sistema jisimha Gaffa Arena, li hija sistema fejn kulħadd jista' juża u qed jingħataw courses fuqha, il-courses tista' tapplika għal dan il-kors biex tħaddem din is-sistema sempliċi anke online tista' tapplika kemm tidħol fuq www.gov.mt. Aħna nirringrazzjawkom it-temp f'Ġunju huwa bellezza qed nagħtu spinta issa isu ftaħna s-sajf Tliet kwarti tal-popolazzjoni diġà bdiet iċċafċaf f'dan l-ilma Mediterran. Il-popolazzjoni ta' Birżebbuġa ma tantx ċafċfet minħabba li kellna oil spill imma issa kollox jidher li ġej għan-normal. Nirringrazzjawkom talli qed issegwuna fuq il-Facebook page ta' Xahar f'Minuti fejn intom tistgħu tagħmlu like f'din il-page u tkunu aġġornati. Infakkrukom li aħna b'kull like li intom tagħmlu aħna verament norgażmaw ruħna għax dan hu X'jiġifieri ma nistax nuża? Le le, x'jiġifieri ma nistax nuża? Le le nista' nuża, iva ċempel waħda li jien, ċempel waħda li jien ħa jgħidlek. Jiena ma norgażmax ruħi bil-spekulazzjonijiet fil-mistoqsijiet tal-Onorevole Azzopardi u m'hemm xejn aktar xi nżid.